Анатолий Никитич, эсир Ӗпхӳри искусствӑсен институтӗнчен килсессӗн тӳрех ӗҫе кӳлентӗр. Ҫапла, Чӑвашне таврӑнсассӑн чи малтан эсир тунӑ пӗрремӗш утӑм вӑл питӗ пысӑк утӑм пулчӗ. Янташ ушкӑн йӗркелесе ятӑр. Вот ҫав янташ ушкӑна мӗнле тӗллевпе йӗркелерӗр тата мӗншӗн-ха эсир э, чӑваш чӗлхинче питӗ нумаят, анчах та ҫав шӑпталӑк янташ сӑмаха келӗштертӗр. Айтӑр-ха ҫавӑн ҫинчен тӗплӗнрех калаҫар. Тен каласа хӑварас пулсассӑн те ҫакна каласа хӑвармалла. Институттан вӗренсе таврӑннӑ хыҫҫӑн ман ҫамрӑк шухӑш ҫуралчӗ кунта, хамӑр республикӑра хамӑр ҫӗршывра ушкӑн йӗркелесе ярас пирки. Уфа районӗн чухне икӗ ушкӑн унта тытса пынӑ. Унта пӗри Нарспиятлӑ фольклор ушкӑнччӗ, а тепӗр вара Нухратовлӑ эстрада ушкӑнӗччӗ. Вара кунта та ӑнсассӑн шухӑша татах та ҫирӗплетсе пырас терӗм. Вара ятне шырамӑн, нумай шырамӑн, надеждӑма кашни, кашни каҫ, кашни кун тенӗ пек шыратпӑр, нимле сӑмах та тупаймастпӑр. Вот чӗлик вара пӗррехинче юрӑсемеш патне шӑнкӑравларӑм та Вӑрманта Анатолий тет, эс вара килӗшетӗн тет, ҫак сӑмахпа тет янташ. Куҫару пулать тет. Вара я хирӗҫ мар терӗ, вара ҫирӗплетрӗ. Ҫав янташ ушкӑнне вара илтӗмӗр эпир. Ну, тӗрӗс пуль, юрсемеш, суймастӑр бе? Суятӑр, суятӑр. Суймастӑр же. Не суятӑр. Чӑнах та шунка калаҫусем пӗр анчах мар пулнӑ вӑл енӗпе Мӗнле ят пырсассӑн лайӑх ши пулӑр ушкӑнне тесе. Янташ парас терӗмӗр. Мӗн вӑл янташ? Янташ ӗнтӗ ун чухне вӑл земляк тени пулать ӗнтӗ хамӑр чӗлхене куҫарсассӑн янташа чӑвашла. Малтан янташ ытларах тесе калатчӗҫ. Халь ентеш теме пуҫларӑмӑр ӗнтӗ тата ҫывӑхарах грамматикӑна ҫывӑхрах пултӑр тесе. Янташ Янташлӑх юрри турӑмӑрунтан янташ ятне патӑмӑр. Ҫав тери кӑмӑллӑ ят пулчӗ янташ халӑхна йышӑнчӗ. Ҫапла, ҫапла. Пӗле пуҫларӗҫ ҫынсем. Ҫынсем янташ ушкӑна хамӑрпа та чӗнесшӗ тӗкес тесе шухӑшлакансем нумайлана пуҫларӗҫ халӑхра. Ҫапла вара кӗрсе карӗ пирӗн янташ. Янташ сӑмахӗ кар вара. Вот халь кунта пирӗн патра янташ ушкӑн ларать. Ҫирӗппиҫи ҫук. Ҫамрӑксем пултаруллӑ, хитре, талантлӑ. Ҫав янташ пире хамӑрта халь хавхалантарса пырать. Эпӗ Николашӑн Анатолий Никитич, эсир питӗ нумай ҫул ӗҫлетӗр. Ҫулсем ӗнтӗ вӗсем ялан малалла ҫатлаҫҫӗ ӗнтӗ. Чи пӗрремӗш ушкӑнра, янташра, унта ӗнтӗ урӑх артистсем юрлатчӗҫ. Кайран ҫав ушкӑн вӑл ерипен-ерипен Ӳссе ҫитӗнсе ҫунаттисене сарчӗ те э, унти артистсем ӗнтӗ вӗсем ирӗклӗ вӗҫеве тухса кайрӗҫ тесе каллех э, ҫамрӑксем пухрӑр вӗсем те ҫунатланса вӗҫсе тухса кайрӗҫ э, ҫамбик эсир ялан янташа ҫӗнетсе тӑратӑр ман шутпа ку питӗ лайӑх мӗншӗн тесессӗн янташ вӑл ялан ҫамрӑк куракан вӑл хамӑрах пӗлетпӗр ӗнтӗ ялан питӗ хитре илемлӗ сӑн-питлӗ юрӑҫа юратать, ҫамрӑк юрӑҫа юратать. Мӗн тесен ҫамрӑк юрӑҫ вӑл сцена ҫинче урӑхла энерги парать, вӑй-хал парать, аха вӗт ӗнтӗ. Ҫавӑнпа та паянхи ҫакӑнта пирӗн кӗрекере ларакан янташ та ӗнтӗ вӑл ҫамрӑк хитре янташ. Пирӗнчен тепри чипер хӗрсем, пирӗнчен тепри яштак пӳллӗ илемлӗ сӑн-питлӗ каччӑсем вӗсене пӑхсассӑн чӑнах та завра лараканӑн хӑйӗн те тӑрса пӗрле ташкасси килет юрласси килет хавхаланса каять айтӑр-ха ҫакӑнта пухӑннӑ ҫӗнӗ ӑрӑва янташри улшӑнса пыракан ҫӗнӗ ҫамрӑксене сӑмах парӑппӑр Мӗн шутлаҫ ҫӗршывӗсем янташ пирки? Ман ҫавна питӗ пӗлес килет. Айтӑр-ха камран пуҫлатпӑр? Коля, санран пуҫлар пулӗ. Эпӗ ӑнланнӑ тӑрӑх, янташ ушкӑн саншӑн питӗ ҫывӑх. Эсӗ кунта хӑвӑн шӑпуна тупрӑн, телейне тупрӑн. Анатолий Никитин сана ыттисенчен уйрӑм савать пек туйӑнать мана. Вӑл сана яланах ҫӗнӗ юрӑсемпе тивӗҫтерет. Эп тепӗршне шутлатӑп та, Тен, эсӗ шӑп та лӑп ҫак янташра хӑвӑн ҫулна тупрӑн, тен, эс пӗччен утнӑ пулсассӑн паянхи кун пек ҫӗкленсе те каймастӑнччӗ. Эс килӗшетӗн манпа? Килӗшеттерсе Альбинов тӑрскалатӑн, ҫавӑнпа та янташра кам валли ӑшӑ вырӑн тупрӑн тесе калас та юрать. Пӗччен юрланӑ пулнӑ пулсассӑн, тен, ун пек те пулман пулчӗ-ха. Янташра хам валли ӑшӑ вырӑн тупрӑм, ҫавӑнпа та, паллах, тав сӑмахӗсем, паллах, Анатолий Никитина каламан, Надежда Ивановна каламан вӗсем пирӗншӗн. Аттепе анне пекех вӗсем. Ӗҫре эпӗ ыйтусемпе кӑна мар, пурнӑҫри тӗллевсем, ыйтусем ҫине пулӑшса пыраҫҫӗ. Ҫавӑнпа та янташрах инвалид те пуличчен калатӑп, пенсие ӑшӑ вырӑн тупрӑм тесе. Исак янташра юрласа хӑна валли мӗнлерех утӑмсем турӑн? мӗнле утӑм сӗнсе калсан янташа юрлама пуҫласан эп пӗрде как Антон Кичкал пек пӗр картлашка ҫынсенчен ҫӳллӗрех хӑпарнӑ пек хамар туятӑп даже тесен чӑнах та пӗччен юрланӑ чухне пек марччӗ янташа хама пӗрдек пӗр картлашка ҫӳллӗрех пек туятӑп вӑл ӗнтӗ ушкӑнпа юрланӑ чухне тата юрри хӑй те лайӑхрах тухать ахавӗ те чунурах тухать тата санпа юнашар ҫавӑн пек хитре ҫынсем хитре юрӑҫсем тӑрса юрланӑ чухне тата чунра та пачах урӑхла туйӑмсем хуҫаланаҫҫӗ пулмалла. Тӗрӗсех-и? Янташсемпе пурте туслӑ пурӑнатпӑр, ҫавӑнпа та пӗр-пӗрне килӗштерсе ӑнланса пурӑнни вӑл курӑнать те пулӗ. Эпир ӗҫре кӑна мар, ӗҫ хыҫҫӑн та яланах пӗрле, уявсенче пӗрле, пӗр-пӗрне килӗштеретпӗр, ӑнланатпӑр, калаҫатпӑр, ҫавӑнпа та ӗҫлеме те переҫҫӗ вӑл. Чи пахи паллах вӑл янташ ушкӑн халӑх умне тухни пирӗн чӑваш халӑхӗшӗн питӗ паллӑ вырӑнта тӑрать пуль тесе шутлатпӑр. Халӑх патне ҫитермелле вӗт-ха пирӗн тӗп тӗллев хамӑр юрӑсене, пирӗн халӑха хамӑр чӑваш пулнине манса кайма памалла мар, чӑвашла юрӑсемпе юрласа вӗсене хавхалантарсах пымалла. Маттур, пирӗн янташ ҫамрӑксем. Эп яланах ҫавӑн пек калап, чӑваш халӑхӗ вӑл питӗ пултаруллӑ халӑх, ытти халӑхсенчен пӗр кӑштах уйрӑлса тӑратпӑр. Паллах, пӗр уйрӑмлӑхӗ вӑл ҫак пирӗн халӑх, чӑваш халӑхӗ юрра-кӗвве, ташша ҫиме юратни пур пирӗн вӑл. Ҫавна пирӗн ҫак янташ ушкӑн урлӑ халӑх патне ҫитерес тесе тӑрӑшатпӑр эпир. Ҫамрӑксем тытӑмскер шутлаҫҫӗ, вӗсен шухӑшне те пӗлес килет. Кунтах ман умра Денис, Оля, Наташа лараҫҫӗ. Атьӑр-ха сирӗнпе те янташ ушкӑн ҫинчен, сирӗн ҫинчен калаҫса илӗпӗр. Вот э, мӗн шутлатӑр эсир янташ ушкӑн пирки? Хӑвӑра кунта телейле туятӑр-и? Хӑвӑр вырӑнӑра кунта тупайрӑр-и? Чунӑм савӑнать ӗнтӗ. Ку ушкӑнра, янташ ушкӑнран юрламашкӑн, пӗрле ӗҫлемешкӗн каччӑсемпе хӗрсемпе питӗ мана кӑмӑллӑ. Пӗр-пӗринсӗр тунсӑхлатпӑр. Хӑвӑртрах пӗр-пӗринпе курса калаҫас килет. Хамӑрӑн шухӑш-туйӑмсене пӗлтерме, вӗсемпе калаҫса хамӑр чунӑмсене уҫмашкӑн. Питӗ аван. Наташа, эсӗ вара хӑвна янташ ушкӑнра еплерех куратӑн, хӑвӑн вырӑнна тупаймӗ кунта? Янташ ушкӑнра пилӗкмӗш ҫул юрлать. Анатолий Никитин кӗперен юрӑсене питӗ юрататӑп, вӗсене юрлама, вӗсене юрланӑшӑн эпӗ питӗ савӑнатӑп, мӗншӗн тесен вӗсем Пире Анатолий Геннадьевич те Никитинсем ӑнтараҫҫӗ, хавхалантараҫҫӗ хӑй. Эпӗ сана ҫын пек ыйту та парасшӑн. Халӑх умне тухнӑ чухне чунра Э, мӗнлерех э, туйӑмсем хуҫаланаҫҫӗ вот э, хӑрани савӑнни халӑха куҫран куҫ пӑхса юрлани вот мӗн пулса иртет сан чунунта хӑрани мар савӑнни ҫак Антон Никитин юррисене юрланӑ чухне эпӗ питӗ ҫунатлансать каятӑп, питӗ юрлас килет, хӑвӑртрах халӑх умне тухас килет, савнас килет. Кунта пирӗн хушӑмӑрта тепӗр пултаруллӑ юрист та пур, Дима. Вӑл юлашки вӑхӑтра ушкӑнпа анчах мар, хӑй тӗллӗн те юрлама пуҫларӗ. Сана халӑх лайӑххишӗнче ӑна пасӑрхарӑм. Ҫак юрӑҫ пулма ачаранах ӗмӗтленнӗ пуль-ха ӗнтӗ эсӗ. Ҫапла тӗрӗс калатӑр. Тавтапуҫ сӑмахӗ калас килет ман Анатолий Никитинпа Надежда Ивановнӑна. Ҫын пек ушкӑна чӗнсе илнӗшӗн, сцена ҫине кӑларнӑшӑн, вӗсен ӗҫӗсенче Ман ӗмӗт малалла та малалла тӑсӑлса пырать. Вӗсемпе пӗрле юрӑ юрлани Анатолийпе Надежда Ивановна пула сцена ҫине пӗрпечен тухса юрласа та куртӑм. Ушкӑнпа пӗр майлӑ темелле, пӗччен вара йывӑртарах та тесем те юрать. Ушкӑнпа ҫӑмӑлтарах, хитререх. хама ҫӑмӑлрах та туятӑп. Уйрӑмах ҫакӑн пек хитре чӑваш тумӗсем тӑхӑнса тухатӑн та ахавӗ те ушкӑнпа чечексем пек, улӑхри чечексем пек курӑнатӑр аккинчен пӑхсассӑн. Тӗрӗс. Ҫапла эсӗ каланӑ пек ытти ҫынсене итлесессӗн те чун савӑнать тата та ҫын пек тухса юрлас килет, пӗрре тухса курсассӑн тата та тата та тухас килет, хӑвӑнпа савӑнтарас килет. Тӗрлӗ хусканусем, тӗрлӗ юрӑсемпе савӑнтарас килет куракансене. А концерт вӗҫленӗ хыҫҫӑн сирӗн пата куракансем пыраҫҫӗ, сирӗн пек калаҫаҫҫӗ, сире ыталаҫҫӗ, тӗп тӑваҫҫӗ, парнесем параҫҫӗ. Пулать, им те пулать. Нумайтарах ҫавӑн пек сӑн ӳкерчӗксем ӳкертерме юратаҫҫӗ. Дисксем ҫине хамӑра ал пустарасси. Вӑл ҫапла тӗллӗрен. Халь ӗнтӗ интернет панӑ майрах тӗл пулаҫҫӗ, шыраса тупаҫҫӗ, калаҫатпӑр. Пӗр калаҫура тӑрапӑрсем кӑткӑлантараҫҫӗ вӗсене хӑҫан ӑҫта-ши пирӗн концертсем пуласси, пырса курасшӑн. Вот ҫапла. Бүгінде пӗр шутласассӑн Анатолий Никитич калама ҫукпи те лайӑх япала. Эсир ҫамрӑксене ҫул уҫса паратӑр, хавхалантаратӑр. Вӗсем сирӗн юрӑсене юрласа ҫунатланаҫҫӗ, халӑхпа пӗрле туйӑм тӗнчинче ишсе ҫӳреҫҫӗ, вӗҫсе ҫӳреҫҫӗ. Ҫапа та пӗр енчен шутласан питӗ кирлӗ, питӗ кирлӗ ӗҫ тӑватӑр. Халӗ айтӑр хапла пусассӑн янташлӑх юрине итлесе пӑхар. Юратнӑ кураканӑм, халӗ вара эпир сире паллах ӗнтӗ тепӗр юрӑпа паллаштаратпӑр. Унӑн ячӗ Янташлӑх юрри, ун сувене ҫыраканӗ Юрий Сементер, кӗпине вара эпир пӗлекен юратакан Анатолий Никитин кӗвӗленӗ.

Пуриншӗн курӑнташ, чӑваш янташ, пуриншӗн курӑнташ. Юратнӑ кураканӑм, халӗ вара эпир сире тепӗр юрӑпа паллаштарасшӑн. Унӑн ячӗ курма килсен. Анатолий Никитин аслӑ ӑру валлианчах мар, кӗҫӗн ӑру валли те нумай-нумай юрӑ хайларӗ. Паллах ӗнтӗ, кӗҫӗн ӑру валли ҫырасси вӑл уйрӑм тема, уйрӑм туйӑмлӑх. тӗшши те урӑхрах пулмалла. Ҫавӑнпа та халь эпир ҫамрӑксем унӑн юррисене еплерех йышӑнни ҫинчен калаҫӑпӑр. Манӑн те пӗрремӗш ыйтӑва, паллах, Юрий Семеновича сӑвӑ авторне парас килет. Юрий Семенович, сирӗн пултарулӑхра патриотизм теми питӗ вӑйлӑн курӑнса тӑрать. Айтӑр-ха ҫавӑн ҫинчен чуна уҫса калаҫар. Мӗн хавхалантарать сире патриотизм темипе ҫырмашкӑн? Мӗн сире ҫантан шалтан тӗксе тӑрать ҫамрӑксене патриотизм темипе хавхалантарса ямашкӑн? Манмалла, эпӗ ӗнтӗ каларӑм, икӗ хутчен ҫар ретӗнче пултӑм терӗм, салтак пултӑм терӗм, офицер пултӑм терӗм. Ҫавӑ ҫуралнӑ вырӑнтан аякра чикӗре тӑратни унта е урӑхла хӗсметре тӑратни пурпӗрех Тунсӑх туйӑмӗ пур кӑштах. Мӗнле пурӑнаҫҫӗ-ши кунта эпир ҫуралнӑ вырӑнсенче тесе шухӑшлатӑн. Мӗншӗн тесен эсӗ ҫав халӑхӑн ҫынни, аякра тӑратӑн, пӑшалпа тӑратӑн унта вӗсене хӳтӗленӗ пек те ӑнланмалла пулать. Салтакӑн яланах курма кайса курасчӗ, мӗнле пурӑнаҫҫӗ унта тӑван ялта тесе текен шухӑш ларать таҫта чунӗнче вӑл. Ҫапла. Курма килсен сӑвӑ ҫырасси шӑпах ҫав туйӑмсемпе ҫыхӑннӑ та ӗнтӗ вӑл. Юратупа та ҫыхӑннӑ. Юратупа та ҫыхӑннӑпа. Мӗншӗн тесен ҫамрӑк салтакӑн чӗринче яланах питӗ вӑйлӑ туйӑм, юрату туйӑмӗ хавхаланса тӑрать. Вот ҫак сӑвӑра шӑпах курма килсессӗн те салтак курма килсессӗн ҫав туйӑмсем чечекленнӗ, ешерсе кайнӑ шӑпах ҫуркуннехи ырӑ вӑхӑтра. Юрий Семенович, паян Пирӗн ҫӗршывра салтака каяс ыйту питӗ ҫивӗч тӑрать. Пӗлеппӗр ӗнтӗ, ҫамрӑксем чылай чухне тарса ҫӳреҫҫӗ, вӗсене шыраса тупаҫҫӗ. Анчах та пирӗн ҫамрӑксен ытларах пайӗ ҫавах та тӑван ҫӗршыва хӳтӗлес тет. Мӗншӗн тесессӗн вӗсем тӑван ҫӗршывӑн пӗлтерӗшне питӗ таҫта шалтан туйса тӑраҫҫӗ. Ҫак темӑпа ҫырнӑ чухне вот эсир мӗнле шутлатӑр? Ҫак юрӑ вӑл Пулас салтаксене хавхалантарӗ-ши? Вӗсене чӑнах та салтак пулма питӗ лайӑх тенине пӗлтерӗ-ши? Пӗлтермелле пек туйӑнать, мӗншӗн тесессӗн тӑван ҫӗршыв туйӑмӗ, тӑван кил туйӑмӗ, атте-анне туйӑмӗ вӑл ҫамрӑксемшӗн яланах хаклӑ пулнӑ. Халь кунта калаҫса ларатпӑр та Эп юрланине тӑванта ялта илтсе сӗнмелле шутла шиши тесе ҫав туйӑмсем ҫуралаҫҫех ҫамрӑк юрӑҫсен чунӗ чӗринче. Салтакӑн та шӑпах ҫавӑн пек. Ашшӗ-амӑшӗ тӑван ҫӗршыва хӳрленӗ, пиччӗшӗсем тӑван ҫӗршыва хӳрленӗ. Апла пулсан вӑлта салтакра тӑрать пулсассӑн, вӑлта автомат тытса тӑван ҫӗршыв чысне, чапне хӳрлет пулсассӑн, Епле ан ҫуралтӑр унӑн юрату туйӑмӗ, туслӑх туйӑмӗ, тӑван кил туйӑмӗ, ҫав туйӑмсем йӑлтах вӗсем пӗрле пӗрлешсе пирӗн ҫамрӑксен, салтакри ҫамрӑксен тата вӗсене кунта кӗтсе пурӑнакансен чун-чӗрине хавхалантарса пурӑнаҫҫӗ. Ҫав хавхалану салтака та, Унӑн килти юлташӗсене те, ашшӗ-амӑшне те вӑй-хал кӳрсе тӑраҫҫӗ. Ҫавӑнта куратӑп эпӗ паянхи патриотлӑх туйӑмне. Енчен те эсир салтакра пулман пулсассӑн ҫакӑн пек туйӑмлӑ, сӑнарлӑ сӑвӑ ҫыраяттӑрччӗ-ши? Иккӗлентерет, мӗншӗн тесессӗн кирек мӗнле сӑвӑҫ та хӑй лайӑх пӗлекен япала ҫинчен, хӑй ӑнланакан, витӗр курса тӑракан япала ҫинчен ҫырать. Енчен те эпӗ Эльба шывӗхринче тӑватӑ ҫул майлӑ ҫавӑнта ҫӳремен пулсассӑн Ойдер шывӗсем хушшинче хӗвелтухӑҫ Германире пултӑмӑр та эпир. Паллах, ҫав туйӑмсем э, хама та, ман сӑвӑсене вулакансене те кӑшт та пулин хумхатарса эпӗ шанатӑп. Анатолий Никитич, манӑн сире те пӗр икӗ ыйту парас килет. Э, вот эсир э, Патриотизм темипе нумай ҫыратӑр. Шупталӑп, мӗншӗн ҫак сӑвва суйласа илтӗр-ха? Мӗн сире ҫав сӑвӑра мӗн килӗшрӗ сире? Сӑнарлӑхи, ну, тӗшши, шухӑши? Эпир ҫак сӑвӑсене тимлӗн вуласа пӑхнӑ хыҫҫӑн ҫавӑнпа та манӑн та ҫуралчӗ ҫак сӑвӑсем пек юрӑ кӗвӗлесси. Хальхи ритмпа ҫыхӑнтарса ҫавӑн пек кӑтартас терем. Ман шут ҫамрӑксене килӗшет ку юрӑ. Ну, уйрӑмах янташ ушкӑн пикисем те Хаваспах юрлама тытӑнчӗ ку юрра. Лайӑх юрӑ пулчӗ bu тесе шутлатӑп. Тавтапуҫ сире ҫамрӑксене манса кайманишӗн. Икӗ салтак ҫуратнӑ юрӑ начар пулмалла. Начар пулмалла. Вара юррине те пӗр ҫамрӑксем урлӑ кӑларас терӗмӗр. Паллах, салтак вӑл ҫӗршыва сыхлать. Кунта хӗрӗсем вӗсене Кӗтселӗ ҫӗвет-ха, кунта таса юрату туйӑмӗ пулмаллах тесе хальхи хӗрсем хӑйсен савнийӗсене салтакран мӗнле кӗтсе илмелли ҫинчен ҫак тема та пултӑр тесе ҫамрӑксене ырлаттарас терӗмӗр. Пирӗн хӗрсем хаваспах килӗшрӗҫ. Юрри ҫамрӑксене валли пулчӗ.

Юратнӑ кураканӑм, халӗ тепӗр юрӑ ҫинчен сӑмах пуҫарар. Аякри тантӑша ятлӑ вӑл. Паллах ӗнтӗ, эпир пӗлетпӗр, Анатолий Никитинпа Юрий Сементер пӗрле ҫырнӑ кашни юрӑ чӑвашлӑх арчине тултаракан ыртӑн тупра. Ҫавӑнпа та ҫакна веҫех шута илсе ҫак юрӑ ҫинче те тӗплӗн чарӑнса тӑрар-ха. Анатолий Никитич, кашни чӑвашӑнах чунӗ хуть ӑҫта кайсассӑн та яланах тӑван тавралӑха туртать, тӑван ҫӗршыва туртать. Аякра пурӑнакан чӑваш вӑл тунсӑхпа тулать. Ҫакна эсир хӑҫан та пулсан хӑвӑр туйса курнах ӗнтӗ, мӗншӗн тесессӗн эсир те Чӑваш ҫӗршывӗнчен аякра пурӑннӑ чухне ҫак чӑваш ене курас килессипе антӑхса та ҫитнӗ пулӗ. Кӑна тӗрӗс калатӑр, чӑнах та Епхӳ хулинче вӗреннӗ чухнех мана питӗ туйрӑм ӗнтӗ, тӑван ҫӗршыв паллах туртатчӗ. Мана унта хӑварасшӑнччӗ, но анчах та хамӑр чӑваш ҫӗршывӗ мана ҫывӑх пулнине пула эпӗ хамӑр ҫӗршывах таврӑнас терӗм ӗнтӗ вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн. Паллашрӑмӑр эпир Петр Николаевич Муллинпа. Вӑл Шӑмӑршӑ тӑрӑхӗнчен хӑй Пишпӳрт Шӑмӑршӑ ялӗнче ҫуралса ӳснӗскер Мускавра пурӑнса хатӗр тӗнчере. Ҫавӑнпа та вот хӑй пурӑннӑ чухне вӑл унӑн питӗ чӑваш эстрадине пулӑшас енӗ ҫӳлти шайра пулса. Ҫавна пула ӗнтӗ пирӗн юрӑсене вӑл итленӗ пулмалла иккен. Мускав, пӗррехинче Мускава кармӑрта Концертпа Людмила Семеновна юрлатчӗ пирӗн ушкӑнра. Вара ятарласа пычӗ мама та пӗр ҫын, питӗ хитре каччӑ. Ун чухне Анатольич Никитич тет, син юрӑсене пӗр питӗ килӗштеретпӗр тет. Чӑвашла калаҫать. Чӑвашла калаҫрӗ, чӑвашла калаҫрӗ. Уйрӑмах тет, урхамахсем тӑраш тапӑртатса тет. Аякри тантӑша юрра та ҫырса чикрӗ пӗр юрсеммен ҫапмастӑп патӑр пуль. Уйрӑмах мана ҫывӑх тет ҫак юрӑ тет. Мӗншӗн тесессӗн Эпти чӑваш ялӗнче ҫуралса ӳснӗскер, атте-аннене хисеплесе пурӑнса тет, вӗсене тав сӑмахсем каласа тет. Е яланах асӑмра ҫав мӗне пӗтӗмпех тет, сен юрри мӗне сӑмахсем пӗтӗмпех ӗнтӗ куҫ умне тухаҫҫӗ тет. Ҫавӑнпа та макӑрса та илчун чухне вӑл ҫав, ҫав тӗл пулнӑ чухне Вот, хатӗр ходить, мӗнле те пулсан сире, ман пулӑша шухӑшсем пур тет, сире мӗнме пулӑшма пултарап тет. Тӳрене калаймарӑм ун пирки, ну, ҫитмелесем калармын те, пирӗн транспорта ҫук терем, кӗнекесем те кӑларма, кӑларас шухӑшсем пур терем, юрӑсене те кӑлармалла терем, анчах та укҫа ҫитменне пулан тепӗр, ҫавна пулӑштаймастпӑр терем. Ну, аплӑрсан терем, ана калар, тепӗр эрнене килме пултаратӑн терӗм. хавас квартирам те тепӗр ӗнерем карӑм та мана мана ун ҫине тепӗр ун ҫине пӗр миллионсемпе калаҫаттӑмӑрччӗ. Тек сирӗн пилӗк миллион тыттарса пулӗ вот ним хӑрамасӑрах. Шаннӑн те вӑл сире. Мӗн тесен эсир вӑл укҫана кирлӗ-кирлӗ мар ҫӗре ямассине белме вӑл. Ӑна чӑваш халӑхӗ валли ҫӗнӗрен ҫӗнӗ юрӑсем ҫыртӑр тесе сире хавхалантарас тесе панӑ. Автобусне илтӗмӗр ҫав укҫапа. Ҫак кӗнекесене кӑлартӑмӑр, икӗ выпуск кӑлартӑмӑр, синтезатор илтӗмӗр. Вот врач ӑнта мӗн пуҫланса карӑн. Ҫак янташа ҫирӗплетсе пырасси. Тогда пусть Петр Николаевич. Петр Николаевич питӗ пустав, йывӑртӑкне ҫӑмӑл пулӑрӑн. Ҫавӑнпа та питӗ пысӑк ӗҫ турӗ вӑл. Чӑнах та чӑваш халӑхне вӑл парнелерӗ. Вот пирӗн урлӑ хӑйӗн шухӑшӗсене пӗтӗмпех парнелерӗ. Ҫавӑнпа та эпир яланах ӑна асамлатӑр та пӗр нихҫан манса каймастпӑр. Надежда Ивановна, вот ҫак юрӑ пирки сирӗн тата мӗн калас килет? Питӗ вырӑнлӑ юрӑ пулчӗ тесе шутлатпӑр. Мӗншӗн тесен Петр Николаевич Муллинпа паллашнӑ хыҫҫӑн вӑл эп те хушса хӑваратӑп чӑн-чӑн чӑваш чунлӑ ҫын, чӑвашӑн юрри-кӗввине юратаканскер, чӑвашӑн искусствине юратаканскер. Вӑл нумайӑшне укҫа-тенкӗрен пулӑшрӗ, творчествӑра аталанччӑр тесе. Анатолий Никитич та унӑн ҫаксенчен пӗри пулса тӑчӗ. Укҫа-тенкӗ енӗпе пулӑшши пӗрремӗш утӑмсем тумашкӑн аталантар терӗ хӑвӑн ушкӑнна та терӗ, хӑвӑн творчествӑна та терӗ. Уншӑн питӗ пысӑк тав. Вара Юрий Семеновичӑн ҫак аякри тантӑша сӑввине вуласа тухрӑм та тӳрех Анатольевича каларӑм, ку сӑвӑ терӗм, пӗтӗмпех терӗм, Петр Николаевич ҫинчен ҫырнӑ пекех туйӑнать ку терӗм. Аякра вӑл Чӑваш ҫӗршывӗнчен аякра пулсассӑн та терӗм, хӑйӗн мӗн пур чунне чӑваш енне парнелет тесе ҫавӑн пек вара пӗрремӗш нотӑсем ҫырса хурса сынӑ Петр Николаевич Муллина халалласа тесе ҫырсах хутӑмӑр нотӑ кӗнеки ҫин тетрачӗ ҫине. Эсир ӗнтена тав туса ҫав ҫынна ӗмӗрлӗхе ӗмӗрсенче хӑвартӑр. Пире ҫавӑн пек пулӑшнӑшӑн акӑ унӑн меценатсем пулӑшрӗ вӑл пире. Айтӑр-ха кӑтартатпӑр ӑна куракансене. Курччӑр вӗсем, паллаш Тӗлпӗлтер Аговов тӗлӗнмелле пуян чунлӑ ҫын. Юрлаттарас тесе те эпир унпа калаҫса пӑхрӑмӑр, анчах тӗрлӗ сӑлтава пула юрлаймарӗ вӑл, сывлӑхӗ кӑштах хавшарӗ. Питӗ пысӑк тав ӑна ун ячӗпе тесе кашни концертрах юрланӑ чухне каласа хӑваратӑп авторе Юрий Семенович чӑваш халӑх поэчӗ тесе Юр Кевин Анатолий кӗвеленӗ мӗнесен юррине вара ҫак Петр Николаевич Муллина халалланӑ тесе каласа хӑваратӑр иккен. Кашнинче калатӑр. Питӗ лайӑх тӑватӑр, мӗншӗн тесессӗн пурнӑҫра пулӑшса пыракан ҫынсене яланах сунмама пӗлмелле. Ҫапла. Ырӑ тӑвакан ҫынсене ырӑпа тавӑрмалла. Унсӑрӑн пирӗн пурнӑҫ малалла аталанаймасть. Яхан пирӗн пурнӑҫра усал хуҫалансассӑн вӑл усал пӗтӗм тӗнчене тӗп тӑвать. Анне те вӗрентсе калатчӗ мана яланах, асра тыт ҫакна, Ырӑ ырӑпах таврӑнать, усал усалпа таврӑнать. Ыррине ытларах тумалла пурнӑҫра тесе анне каласа хӑваратчӗ. Ҫавӑн пек ӑна та ырӑ ӗҫсемшӗн тавах, хамӑрӑн та пирӗн усал ӗҫсем ан пулччӑр, ырри пултӑрччӗ пирӗн пурнӑҫра ытларах. Ҫапла пултӑр тетчӗ вӑл, ҫапла пултӑр, ҫапла пултӑр. Мӗнех вара? Паллах, итлетпӗр, Анатолий Никитич, кашни юрра итлеме хавас. Юратнӑ кураканӑм, мӗнех, тепӗр юрӑн тӗнчине